Bin sekiz ýüz ýetmiş dört ýylynda Polşada dünýäe geldi we bin dokuz ýüz kyrk bäş ýylynda Amerikanyň Nýu-Ýork şäherinde wepat etdi. Kant pelsebesiniň ykjam yzlaýjylaryndan biri bolan Ernat Kassirer ömrüniň köp bölegini Germaniýada ýaşaýar. Pelsepesiniň merkezinde ynsan, bilim, sungat, yşarat we simwol ýaly ynsan we bilim meselesine ullakan ýer berdi. Iň esasy kitaplaryndan biri bolan Ynsan hakynda eserinde bolsa ýigriminji asyra mynasyp ynsana täze bir kesgitleme getirmek gerekdigini öňe sürdi. Munuň üçin Aristotelesden bäri yzlanyp gelnen Pikir eden ynsan kesgitlemesi ýerine bilim, sungat, dil we mitologiýa saýasynda başga barlyklardan aýrylan ynsana sembol döreden janly höküminde bir kesgitleme berip, täze bir pikiri öňe sürýär. Öz-özüňi tanamak meselesiniň taryh boýunça filozofik gözlegleriniň esasy maksatlaryndan biridigi mälimdir. Meşhur filozof Heraklitos Bölekler, ýagny Fragmanlar kitabyndan bäri filozofiýanyň taryhynda hemişe yz galdyran özüňi tanamak dessury aň we düşünje taryhynda esasy pikir we mesele hökmünde kabul edilipdir. Mysal üçin modern döwürde-de Montegina Dünýädäki iň möhüm zat özüňi nädip bilmekdir soragyna gözlenýän jogapdyr diýip aýtýar. Emma Kasirer häzirki zaman ýagny modern pelsepeýi biziň barlygymyzyň subutnamasyny tutup bolmajak we düşünip bolmajak başlangyjydyr diýip kesgitleme getirýär. Özüňizi tanamak soragynyň başga bir beýany adamyň nämedigi baradaky soragdyr we bu gadymy pelsepede munuň jogaby pikirlenýän jandar diýip taryp edilýär. Ernad Kassire häzirki zaman pelsepesinde beýan edilýän simbollaşdyran jandar kesgitlemesini adam üçin pikirlenýän jandar kesgitlemesiniň ýerine has ýerlikli boljakdygyny öňe sürýär. Onuň sözlerine görä, adamyň nämedigini bilmek ilkinji nobatda diniň, we mifologiýanyň bize ýetiren zatlaryny bilmekdir. Ýöne iş ol ýerde galman, soňra dil, sungat, ylym we taryh hem bulara goşulýandyr. Kasirer, Adam taryhy boýunça öz gazananlaryndan gaçyp bilmez diýýär. Ynsanyň ýaşadygy döwre görä öz durmuşynyň şertlerini kabul etmekden başga hiç zat edip bilmez. Ynsan diňe fiziki älemde däl, eýsem semwoliki älemde-de ýaşaýar. Dil, Mifologiýa, sungat we din bu älemiň bölekleridir. Olar simwolik iýgi dokaýan dürli sapaklar bolup, adam tejribesiniň çylşyrymly meseleleridir. Gadymy Gadymy pikirde adamy beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan waspy, pikirlenme ukyby iken, häzirki zamanlarda ynsan simgelleşdiren simwol döreden bir jandar diýip düşünilýär. Kasileriň pikiriçe, bu kesgitlemä ýetmek üçin adamyň ilkinji tejribesinden başlamalydyr. Kasirer, Eger biz adam bilen geçirilen tejribeleri esaslanmak we olary taryhyň akyşy bilen birlikde adam bilen baglanyşykly ähli kesgitlemeleri toplap bilsek, adam bir kesgitleme berjek bolsak, onuň taryh boýunja durmuşyny we özüni alyp barşy hakynda düşünmek gerekdir. Hakykatdanam, Kassireriň pikiriçe, gapma-garşylyk adam tebigatynyň hakyky elementidir. Ynsan tebigatynda ýönekeý we birmeňzeş, ýagny homogen barlygy bar, barlygy ýokdur. Ynsan bar bolanlaryň we ýoklaryň geň bir garyndysydyr. Adamyň ýeri bu iki ters pikiriň arasyndadyr. Muňa has gowy düşünmek üçin adam bilen haýwanyň arasyndaky esasy tapawutlary ýatda saklamak gerekdir. Ynsan dünýäsi beýleki organizmalaryň durmuşyny dolandyrýan witalizm, ýagny janly bolmak gurallary üçin hiç hili tapawutlylyk tanamaz. Munuň tersine, adamzat dünýäsinde adam durmuşynyň tapawutly alamaty ýaly görünýän täze bir aýratynlyk tapyp bileris. Adamyň işleýiş gurşawy diňe bir mukdar taýdan giňelmän, eýsem hil taýdan hem üýtgeýär. Adam asyrlardyr özüni daşky gurşawa uýgunlaşdyrmagyň täze usullaryny tapdy. Biz bu gün haýwan görnüşleriniň arasynda kabul ediji we täsirli ulgamlardan başga-da, adamda simwolik ulgam hökmünde suratlandyryp boljak baglanyşyklary tapyp bilýäris. Bu täze halka-da bütin adam durmuşyny üýtgetýär. Beýleki haýwanlar bilen deňeşdirilende adam diňe bir has uly hakykatda däl, eýsem hakykatyň täze ölçeglerinde ýaşaýar. Jandar we adam jogaplarynyň arasynda aç-açan tapawutlar bar. Adamyň pikir we synagdaky ähli ösüşi bu taryhda özi üçin görülen kemçilikleri arassalaýar we güýçlendirýär. Adam indi hakykat bilen öňküsi ýaly gönüden-göni ýüzbe-ýüz bolup bilmeýär. Adamyň simwoliki işjeňligi ösdükçe, fiziki hakykat bu ösüş bilen deňeşdirilende yzda galýar. Adam jisimleriň özleri bilen iş salyşmagynyň deregine hemişe öz-özi bilen gürleşmäni dowam edýär. Ynsan özüni lingwistik görnüşlerde, çeper şekillerde, mifiki, ýagny semwoliki nyşanlarda ýa-da dini däp-dessurlarda şeýle bir çuňňul gurap gurlupdyr welin, bu emeli ýagny ýasama gurşaw hiç hili päsgelçiliksiz hiç zady görüp ýa-da bilip bilmez. Bu ýagdaý hem teoriýada hem-de iş ýüzünde beýledir. Hatda hereket meýdanynda-da adam gaty hakykatlar dünýäsinde ýa-da zerurlyklaryň we isleglere görä ýaşamaýar. Munuň tersine ynsan haýaly duýgularyň, umytlaryň we gorkularyň, aldawlaryň we arzuwlaryň arasynda ýaşaýar. Aristotelesden bäri gelen gadymy ynsan kesgitlemesini bu gün geldigimiz nukdaýnazaramyzdan ugur alyp düzedip bileris. Häzirki zaman irrasionalizminiň ähli tagallalaryna garamazdan adamyň pikirlenýän haýwan hökmünde kesgitlenmegi güýjüni ýitiren bir pikir däldir. Sebäbi hakykatdanam pikirlenmek adamzadyň ähli işleriniň mahsus aýratynlygydyr. Hatda mitologiýa diňe yrymlaryň we uly aldawlaryň toplanmagy hökmünde kabul edilip bilinmez. Şeýle hem yzygiderli ýa-da konseptual görnüşe eýe bolany üçin bu mifologik düşünjelerle bula-mujar diýip kabul edip bilmeris. Emma Kassirere görä, mifiň gurluşyny rasional kesgitlemek entek mümkin däldir. Çünki bu bir logika däl, dil meselesidir. Taryhymyzda bir dile eýe bolmak köplenç akyl ýa-da asyl çeşmesi bilen kesgitlenendir. Şeýle-de bolsa, bu kesgitlemäniň tutuş lingwistik ugry, ýagny dile bagly bölümleri öz içine almaýandygyny görmek mümkindir. Dil bize bütiniň diňe bir bölegini berýär. Sebäbi düşünjeli diliň gapdalynda ynsanda bir-de emosional, ýagny duýgusal dil-de bardyr. Logiki ýa-da ylmy diliň ýanynda şahyrana haýaly bir diliň olduny-da unutmazlyk gerekdir. Dil, ilkinji nobatda pikirleri ýa-da paýhasy däl-de, duýgulary we duýgularyň hakykatyny ynsanda daşlaşdyrýar. Mysal üçin, meşhur filozof Kantyň Özünden düzüp aýdyşy ýaly, arassa sebäbiň çäginde galan din aslynda bir din däldir, diňe abstrakiýa, ýagny soýut bir düşünjeden ybaratdyr. Kantyň taryp etdigi soýut din pikiri dini ýaşamyň diňe bir kölegesi bolup bize diniň ideal şeklini görkezmek islär. Emma adamy akylly haýwan diýip kesgitleýän beýik akyldarlar ne empirik ylym adamlary, ne-de adam tebigatyny empirik baha bermek islemeýärlerdi. Olar bu kesgitleme bilen düýpli bolan ahlaky emri aňlatýarlardy. Akyl adamzadyň medeni durmuşynyň ähli baýlygyna we dürlüligine düşünmek üçin amatly bir söz däldir. Şonuň üçin adamy paýhasly haýwan hökmünde kesgitlemegiň ýerine ony simwoliki haýwan hökmünde kesgitlemek dogry bolar. Diňe şu ýol bilen onuň tapawutly aýrantylygyny kesgitläp bileris we adama açylýan täze ýol, siwilýasiýas ýoluny düşünip bileris biz Kasirere görä. Mysal üçin haýwanlarda Amaly hyýal we akyl bar. Ýöne diňe adam täze bir görnüşi simwoliki haýal we akyl ösdürip bildi. Ynsanyň haýwandan ikinji esasy tapawudy at goýmak aýratynlygydyr. Haýwanlar bir-birine düşünip bilseler-de, bu dil atlandyrmakdan düýpgöter tapawutlanýar. Kassileriň pikiriçe, gürlemek bir süreç, ýagny uzyn ýyllaryň içinde emele gelen we bu medeniýetiň döremeginiň ilkinji sebäplerinden biridir. Bu nukdaýnazarda adam pelsepesiniň iň möhüm meseleleriniň biri giňişligiň, ýagny uzaýyň, kozmosyň we wagtyň adam durmuşyna edýän täsirini suratlandyrmak we seljermekdir. Eger biz kozmosyň, ýagny älemiň we wagtyň hakyky manysyny öz adamzat dünýämizde tapmak islesek, adamzat medeniýetiniň görnüşlerini seljermeli, bir ýagdaýda has ýakyndan seretmelidiris. Bu derňew esasynda dört basgançakda bolup geçýär we derňew, birinjiden, organiki giňişlige, janly kozmosa we wagta esaslanýar. Bu ýerde her bir jandar belli bir gurşawda ýaşaýar we ýaşamak üçin hemişe özüni bu gurşawyň şertlerine uýgunlaşdyrýar. Ikinji ýokary giňişlik, algylanabilen we pikir edilip bilen älem diňe bir sada duýgy üstünde gelen maglumatlar däl, eýsem has aýratynlykly hem garyşyk tarapy bar. Bu älem her dürli duýgynyň aňyrsynda görünen, eşidilen, elläp bilinen zatlary özünde jemleýän kosmos, ýagny bu älemdir. Kassirere görä, üçünji tertip simwoliki giňişlikdir. Bu sebit adam we haýwan dünýäsiniň araçäginde ýerleşýär. Dördünji dereje bolsa soýut, ýagny manewi alemdir. Kassireriň pikiriçe, bu dereje diňe bir täze bilim ugry üçin zerur ýoly açman, eýsem medeni durmuş üçinem düýbünden täze ugur berýän abstrakt, ýagny soýut giňişlikdir. Mälim bolşy ýaly, abstrakt ýagny soýut giňişlik ideýasy grek pelsepesiniň ilkinji we möhüm oýlap tapyşlaryndan biridir. Ynsanyň bilgi edinme ýollary şeýle bir tebigata eýedir welin, akyl zatlaryň we mümkinçilikleriň arasynda aýdyň tapawut goýmagyň zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hakyky bilen mümkin arasyndaky tapawut Adamda pes derejedäki ýa-da adamdan ýokardaky zatlarla, mysal üçin, Hudaý ýaly zatlarda ýokdur. Kassireriň pikiriçe, Hudaý ýalyn, ýagny dogrudan bir hereket bolansoň, onuň kabul eden zatlarynyň hemmesi hakykatdyr we onuň üçin mümkinçilik ýagdaýynda galan bir zat ýokdur. Mümkinçilik bolsa adamda bipeýwa, ýagny çykarymsal aňyndan ýüze çykmakdadyr. Kassirere görä, hakykat bilen mümkinçiligiň arasyndaky tapawut metafiziki tapawut däldir. Epistomiýa bilen epistemologiýa bilen baglanyşykly bir tapawutdyr. Ynsan aňy şekillere däl-de, nyşanlara, ýagny sembollara mätäçdir. Ynsan bilimleri asyl tebigaty boýunça semwolik bilimlerdir. Adamzat medeniýeti ösdükçe, obýektleriň we nyşanlaryň, ýagny semwollaryň arasyndaky tapawut aýdyň bolup başlaýar. Bu-da hakykat bilen mümkinçiligiň arasyndaky tapawudyň has aýdyň beýan edilmegine sebäp bolýar. Ynsan şahsy durmuşynda däl-de, eýsem syýasy we jemgyýetçilik durguşyndan-da öwrenilmelidir. Adamzat taryhynda ynsan bu jemgyýetçilik tertibini, ýagny öz ýerini tapmazdan has öň duýgularyny, isleglerini we pikirlerini tertiplemek üçin başga tagallalary etdi. Bu hili gurama ynsanlyk taryhy boýunca we tertiplemekde dil, mitologiýa, din we sungata mahsusdyr. Kassirer simwoliki görnüşleriň pelsepesi atly kitabynda adam kesgitlemesiniň düýpli ýa-da öz merkezli däl-de, praktik boldugyny aýtýar. Onuň pikiriçe, adam ne metafiziki manasyny emele getirýän dogabitdi bir pikir bilen, ne-de empirik gözegçilik arkaly Derňelip bilinjek tebigy fakultet ýa-da içgüdü bilen kesgitlenip bilinmez. Adamyň häsiýetini tapawutlandyrýan görkeziji metafiziki tebigat däl-de, eýsem, onuň etýän işidir. Adamzat halkasyny kesgitleýän bu hereketi adam işjeňliginiň yzgiderliliginde görmek mümkindir. Kassirere görä, dil, mifologiýa, din, sungat, ylym we taryh Bu halkanyň elementleri we dürli bölekleridir. Dil, sungat, mifologiýa, din tötänleýin döredilen zatlar däldir. Olar öz aralarynda umumy baglanyşygy saklapdyrlar. Emma bu baglanyşyk düýpli, ýagny teorik baglanyşyk däldir. Bu bir praktik baglanyşykdyr. Bu fonkusionan baglanyşyk adamzady, ýagny medeniýeti emele getirýär. Şeýle-de bolsa, pelsepe adamzat medeniýetiniň aýry-aýry görnüşlerini seljermek bilen isledigi netije üçin ýeterlik hasaplanýar. Pelsepe ähli bireýsel görnüşleri öz içine alýan ählumumy sintetiki görüşi gözleýär. Kassirere görä, ynsan medeniýeti şübhesiz aýry-aýry ugurlarda öňe giden we taryhyň dowamynda aýratyn maksatlara ýeten dürli işlerle bölünendir. Filozoflaryň isleýän zady diňe netijeleriň ýa-da önümleriniň bitewiligi däl, döredijilik işiniň dowamlylygynyň bitewiligidir. Eger adamzat adalgasynyň bir manysy bar bolsa, dürli görnüşleriň arasyndaky tapawutlara we bu tapawutlara garamazdan ähli görnüşleriniň umumy maksat üçin işlenýändigidir. Gysgaça aýtsak, mifologiki şekilleriň, dini pikirleriň, Lingwistik görnüşleriň sungat eserleriniň dürlüliginde we çäksiz köplüginde filozofiki pikir özüni bu döredijiligiň bilelikde saklanýan umumy fonksiýasynyň bütewiligine düşündirýär. Bu umumy funksiýanyň bütewiligini emele getirýän din, mit, sungat, ylym we taryh bize bilelikde adamzat bilen ýa-da ynsanyň kesgitlemesi bilen tanyşdyrýar. Olardan mifologiýa we din logiki derňew üçin iň amatsyzdyr. Din adatdan daşary, ýöne manysyz, ýagny akyl daşy däldir. Din bize umyt we sabyr berer. Mifologiýa bolsa, hakyky manysynda teorik bolmaýan bir zatdyr. Bu nukdaýnazardan mifologiýa aňla däl-de, akyl daşy bir düşünjedir. Sebäbi mifler hadysalary zor bilen we ýa hyýalda janlandyrmadan aýdyp bilmeýär. Şeýle-de bolsa mif dünýäni başgaça kabul etýär. Mifiki pikir logikadan öň ortaýa çykan pikirdir. Ol dogrudan logikaýa we ýa ynsan tejribesine bagly däldir. Kasileriň pikiriçe, mifologiýanyň we gadymy dinleriň gözbaşy pikir ýa-da paýhas däl, duýgudyr. Gadymy adamyň Kasilerä görä hiç hili logikasy ýokdur. Durmuş hakda diňe umumy bir düşünjesi bardyr. Mysal üçin, mifler adamyň tebigaty geregi ölýändigini kabul etmeýärler. Ruhlaryň öz aralarynda ýaşaýandygyny hasaplaýarlar. Beýleki tarapdan, diniň iň uly üstünliklerinden biri jadygöýligi içi boş ynanç öwrüp bilmer diýýärler. Sebäbi diniň jady bilen baglanyşygyny kabul etsek, Din, ynanç hakykat däl-de, diňe ylym bolup galjakdyr. Şeýle-de bolsa, başlangyç din düşünjelerini biziň düşünjelerimizden we ideýalarymyzdan has gowşak we düşüniksizdir. Gadymy erada, Gomeriň goşgularynda adamzat dünýäsi bilen ylahy dünýä arasynda başga bir päsgelçilikler duş gelmeýär. Adamyň hudaýlardan beýan etýän zady we dürli dürlüligi aslynda özünde bar bolan zatlardyr. Ynsan taňyrlarynda özüniň ruhy üýtgemelerini, döredijiligini we gitdikçe häsiýetlerini suratlandyrýandyr. Kassirere görä, mit we diniň gözbaşy diliň düşüniksizliginden gelip çykýar. Kassirer mifologiýany akyl hassalygy däl-de, dil bozulmasy diýip kesgitlemegi has dogry hasaplaýar. Sebäbi dil adamzadyň gaty umumy we öňki tejribesine esaslanýar. Bu dinden we mifologiýadan tapawutlylykda, Boýun egmek ýa-da näbellilik däl-de, pikirlenmegi we takyklygy talap edýär. Bu many hakykat we barlyk ýaly düşünjeleriň has anyk kesgitlemesini talap edýär. Şeýle-de bolsa bu döwürde dil teoriýasynyň metafizik däl-de, antropologiýanyň esas rol oýnaýandygyny aýtmak mümkindir. Bu döwürde grek filozofiýasy miflerden, Logosa, ýagny akyla geçýär. Bu üç basgançakly geçiş bolup, mifden akyla we akyldan retorikaýa geçýär. Dil diňe bir sesleriň we sözleriň toplamy däl-de, bir dil ulgamydyr. Başga bir tarapdan, onuň yzgiderli tertibini fiziki ýa-da taryhy sebäpler bilen suratlandyryp bolmaz. Çünki biziň fonologiýadan öwrenýänlerimiz fiziki däl, manyly seslerdir. Fonologiýanyň esasyny düzýän logos, ýagny akyl ýa-da söz, bir tarapdan gürlemek, beýleki bir tarapdan pikirlenmek diýmekdir. Häzirki zaman pelsepesinde bu grammatika we logika ylymlarynyň kömegi bilen işlemegiň dowam etýändigini aýtmak mümkindir. Kassirere görä, gepleşik pikirden öň geler. Sebäbi söz bolmasa adamzat jemgyýeti bolmazdy. Bu nukdaýnazardan dil, şeýle hem din we mifologiýa adamy döretýän we bar eden esasy elementlerden biridir. Din, mit we Mifologiýanyň ýanynda bunlaryň başga bir garyndaşy bolsa sungatdyr. Umumy kabul edilişine görä, gözellik adam durmuşynyň bir bölegidir. Kasireniň pikiriçe, dil we sungat iki garşy kutupdyň arasynda obýektiw we subýektiw garşylyklaryň arasynda yzgyderli gidip gelmekdedir. Ynsan we zatlaryň wezipesi taklit etmegiň, ýagny öýkünmegiň bir görnüşidir. Dil seslere öýkünýän bolsa, sungat daşarky zatlara öýkünmekdedir. Ähli gözellik hakykat bolsa-da, ähli hakykat hökmany suratda gözellik däldir. Sungat umumy we çylşyrymly manyda tebigaty täzeden dikeltmeýär. Ol gözel tebigaty täzeden janlandyrmak isleýär. Kassirere görä sungat, beýleki semwoliki görnüşler ýaly diňe bir oňa berlen hakykaty täzeden döredilmegini däl-de, eýsem adamlara durmuşa we jisimlere obýektiw garamaga mümkinçilik berýän usullaryň biridir. O dogrulygyň bir öýkünmesi däl, açylmasydyr. Mysal üçin, dil we bilim hakykatyň gysgaltylmasy bolsa-da, sungat hakykatyň güýçlendirmesidir. Dil we bilim şol bir manywy dowamlylygy, ýagny soýut wakalary esasda esaslanýan bolsa-da, sungat üznüksiz somut, ýagny öňümde garşylaşdygym zat hökmünde häsiýetlendirip bolýar. Adamyň estetiki duýgusy has köp dürlüligi öz içine alýar. Bu biziň gündelik duýgularymyzdan has çylşyrymly tertibe eýedir. Sungat bize adam ruhunyň dürli-dürlüligini berýär. Gysgaça aýtsak, Kasireriň pikiriçe, sungat hakykatdanam sembolizmdir. Ýöne ol ynsany aşan, ynsandan ýokary däl, ynsana ýakyn bolan, ynsanyň öz içindäki bolan bir sembolizmdir. Bu kontekstde sungat semboliki dil hökmünde kesgitlenip bilener. Ynsanyň bir medeniýetiniň içinde bar bolmasy mif, din, dil we sungatyň täsiri ýaly taryhyň-da uly täsiri bardyr. Käbir felsefi tarapdarlar gadymy dünýäden bize adamyň tebigatynyň ýokdugyny, bar zadynyň taryhdyny aýtsa-da, beýik taryhçylar hemişe adamyň tebigaty bolany üçin taryhynyň barlygyny-da aýdypdyrlar. Taryhçylar geçmişde bolup geçen hadysalary taryhy hadysa we fiziki hadysa hökmünde ikä bölýärler. Fiziki hadysa gözegçilik we synag arkaly kesgitlenýär. Taryhy hadysa bolsa, beýleki tarapdan empirik däl-de, ynsan pikirinden täzeden gurulýar. Fizik ýaly taryhçy hem maddy dünýäde ýaşaýar. Munuň tersine, Gözleginiň başynda tapýan zady fizik jisimler dünýäsi däl-de semwoliki dünýädir. Kassireniň pikiriçe, ýazyjylaryň köpüsi öz mowzugynda däl-de, taryhyň logikasynda taryh bilen ylym arasyndaky tapawudy gözlediler. Aslynda taryh we Ylmy pikirler logiki görnüş bilen däl-de, obýektleri we bölümleri bilen tapawutlandyryp bolar. Gysgaça aýtsak, fizika bilen ählumumy faktlary berýän taryh bize aýratyn bir bolan faktlar däl. Emma biz fiziki älemde-de, simwoliki älemde hereket edýäris. Biz fiziki älemde däl-de, simwoliki älemde hereket edýäris. Kassirere görä adam fiziki gurşawda ýaşaýar, Ýöne taryhda özi hakynda maglumat gözleýär. Jemläp aýtsak, sungat we taryh adam tebigatyny öwrenmek için en güýçli gural bolup, bize özümizi tanatmaýy aňlatýar. Kassirere görä, mif, din, sungat we taryhyň ýanynda ynsany kesgitlemekde olar ýaly gymmatly bolan bir bölüm-de bilimdir. Sebäbi Kassireriň pikiriçe, bilim adamyň akyl ösüşiniň iň soňky ädimidir. Häzirki zaman dünýäsinde ylmy pikiriň güýji bilen deňeşdirip boljak ikinji bir güýç ýokdur. Ylym, adamzat işleriniň iň ýokary nokady we tamamlanmagy, adamzat taryhynyň iň soňky bölümi we adam pelsepesiniň iň möhüm mowzugy hökmünde ykrar ediler. Emma adamzat medeniýeti pelsepesi has uzak çeşmä eýerip meseläni derňemelidir. Ynsan dünýäsinde ýaşanymyzda ozal adam obýektiw dünýäde ýaşaýardy. Kassirere görä, gadymy din, dil we mifologiki tertipsiz akyl akyldyşylyk bilim bilen kemala gelip başlady. Fizika, himiýa, biologiýa we matematika bu ugurda adamzada berýän hyzmatyna çuňňur görnüş berip başlady. Umuman alanyňda, adamzat medeniýeti adamyň öz-özüni azat etmegini, ýolagçylygy hökmünde häsiýetlendirip biliner. Dil, sungat, din, ylym bu prosesiň dürli etaplarydyr. Bularyň hemmesinde adam täze bir güýji, öz dünýäsini, intellektual dünýäni gurmagyň güýjüni tapýar we subut edýär. Filozofiýa bu intellektual dünýäde düýpli bütewilik gözlegini elüdip bilmek. Emma bu agzybirligi ýönekeýlik bilen garyşdyrmaýar. Ynsan dürli güýçleriniň arasyndaky güýçli garşy garşydyşlary we çuňňur gapma-garşylyklary, dartgynlygy we gapma-garşylygy ünüsden düşürmeýär. Sebäbi bularyň hemmesini umumy bir kesgitleme berip bolmaz. Olaryň hemmesi dürli tarapdan öwrenilýän we dürli ýörelgelere eýerilýär. Emma bu köplük we aýralyk düşünjeligimizi ýa-da ylalaşygymyzy görkezmeýär. Ähli bu funksiýalaryň hemmesi bir-biriniň ýerini doldurýar we utgaşdyrýar. Olaryň her biri öňümizde täze gurşaw açýar we bizi ynsanperwerligiň täze tarapyny görkezýär. Ýagny düşünişmezlik özi bilen sazlaşykly, gapma-garşylyk bolsa bir-birinden aýrylmaz.